Joshua bagi tujuh ayat satu ngagai dua puluh enam. Dosa acan. Tang orang Israel enda nitihka pesan Tuhan ti nagang sida ngambi utai ti deka dirusak di nengeri Jeriko. Orang siku ke benama Acan ngelanggar pesan nya. Tuhan lalu pedis ati ngagai orang Israel. Acan nya anak Karmi, uchuk Sabdi ari raban peturun Serah ke ari raban bansa Judah. Nyadi Joshua udah ngasuh sekeda orang bejalai ari Jeriko ngagai Ai, iya nya negeri ke tunga ke timur Betel, semak Bet-Aben, ngasuh sida matau menua nya. Lebuh sida udah matau menua nya, sida lalu madahka pasal menua nya ngagai Joshua. Enda ibuh semua kitai nyerang Ai, asuh dua tauka tiga ribu iku aja orang. Anang ngasuh semua bala serdadu nyerang, negeri nya enda besai. Nya alai, kira tiga ribu iku orang Israel nyerang tang sida nyurut ke diri lebuh sida dilaban munsuh. Orang ari negeri Ai lalu ngagai sida belabuh ari pintu kuta negeri nya, nyentuk ngagai endur alai orang ke ngerubuh batu, lalu munuh kira tiga puluh enam iku sida di rantau jalai ti nurun munggu nya. Bala orang Israel lalu takut. Joshua enggau bala tuai orang Israel lalu nyarik ke garet diri, nyungkur ke diri ke tanah di mua peti lempang Batu Adat Tuhan, lalu mengking dia nyentuk ngagai lemai sereta ngerabukka amau ngagai bala sida, mandangka penusah ati diri. Ko Joshua bejaku, Tuhan ti Pemadu Tinggi, nama kebuah nuan mai kami meraka Sungai Jordan? laban nuan deka nyerahka kami ngagai orang Amor lalu ngerusak kami. Manah agi kami ngentapka diri di tebing timur Sungai Jordan din. Baka ni ko jalai aku bejako agi, O Tuhan, orang Israel diatu udah nyurutka diri ari munsuh. Orang Kanaan enggau semua orang bukai di menua tu deka ninga pasal tu. Sida deka ngelulung kami lalu munuh semua kami. Lalu nama utai ti deka dikereja nuan? Kena nuan nyaga nama nuan, ku Tuhan bejaku ngagai Joshua. Angkat nuan. Nama kebuah nuan nyungkurka diri ba tanah baka nya? Orang Israel udah bedosa. Sida udah ngelanggar sempekat ti udah diasuh Aku titihka sida. Sida udah ngambi utai ti patut dirusak. Sida udah nchuri utai nya. Bula ke pasal utai nya, lalu nyimpan utai nya begulai enggau utai sida empu. Nya kebuah orang Israel enda ulih ngelaban munsuh sida. Sida rari ari munsuh laban sida empu diatu udah diukum lalu lalu deka dirusak. Aku enggai begulai enggau kita agi. Enti kita enda ngerusak utai ti patut dirusak. Angkat nuan, tuchi orang mayuh, lalu sebut ngagai sida. Tuchi diri empu ke pegila, laban Tuhan Allah Taala ke disembah orang Israel udah bejako, O Israel, kita bisi nyimpan utai ti patut dirusak. Kita enda ulih ngelaban munsuh kita, asal utai ti patut dirusak nya enda dibuai ari bala kita. Nya alai, padah ke ngagai sida, pegila sida deka mansang ke mua, nitihka raban bansa sida. Raban bansa ti dipilih Aku deka mansang ke mua nitihka suku raban bansa sida. Suku raban bansa ti dipilih Aku deka mansang ke mua nitihka ruang bilik sida. Orang ari ruang bilik ti dipilih Aku deka mansang ke mua siku-siku sekali. Orang ke kena pilih, ke ditemu bisi nyimpan utai ti patut dirusak nya, deka diukum tunu. sama enggau sida sebilik sereta enggau semua utai ti diempu sida, laban iya udah ngelanggar sempekat Tuhan enggau laban iya udah ngereja utai ti ngemaluka orang Israel. Temuh pagi ari siti, Joshua lalu mai orang Israel mansang ke mua, siti-siti raban bansa sida, lalu raban mensa Judah kena pilih. Iya lalu mai raban mensa Judah ke mua, nitihka ripih suku raban bansa sida, lalu suku raban bansa Serah kena pilih. Udah nya, iya lalu mai bala suku raban bansa Serah ke mua, nitihka ripih ruang bilik sida, lalu ruang bilik Sabdi kena pilih. Udah nya, iya lalu mai ruang bilik Sabdi ke mua, siti-siti ruang bilik sekali. Lalu Achan, anak Karmi, Uchup Sabdi kena pilih. Joshua lalu bejaku ngagai Achan, Anak, beri mulia ngagai Allah Taala ke disembiah orang Israel, lalu beri puji ngagai Iya. Padahka ngagai aku utai ti udah dikereja nuan. Anang ngelalaika utai nya ari aku. Achan lalu nyaut Joshua, Aku endang amat udah bedosa ngelaban Tuhan, Allah Taala ke disembiah orang Israel. Tu utai ti udah dikereja aku. Lebuh aku tepedaka sitik kelambi Babilon ti manah, enggau kira dua kilogram pirak, enggau kira setengah kilogram lumpung emas, aku lalu inginka utai nya, lalu ngambi sida. Utai nya dilalaika aku dalam tanah dalam langkau kain aku, lalu pirak nya ba buntut lubang nya. Joshua lalu ngasuh orang ngiga utai nya. Lalu sida belanda ngagai langkau kain Achan lalu nemu utai nya dilalaika iya dalam langkau kain iya enggau pirak ba buntut lubang nya. Sida lalu ngambi utai nya ari langkau kain Achan lalu mai utai nya ngagai Joshua enggau ngagai semua orang Israel, lalu ngengkahka utai nya di mua Tuhan. Joshua enggau semua sedadu orang Israel lalu nanggap Achan, bala anak lelaki enggau bala anak indu iya, gerampas pirak, kelambi nya, lumpung emas, jelu sapi, keledai, jelu bedus, tangkau kain iya enggau semua utai bukai ti diempu iya, lalu mai semua utai nya sama enggau sida empu ngagai lebak penusah. Lalu ke Joshua bejaku enggau Achan, Nama kebuah nuan ninggangka kami enggau penusah ti besai tu? Sarito, Tuhan deka ningging nuan enggau penusah. Semua orang Israel lalu nuko acan ngena batu. Orang Israel nuko lalu nunu sida sebilik enggau reta tengkira sida. Sida lalu niri ke tugung batu ti besai ba atas bangkai acan. Tugung batu nya mengking dia datai ke Sarito. Nya kebuah endur nya agi dikumbai Lebak Penusah. Nya baru Tuhan baduk ringat. Pengabis bacha Joshua bagi tujuh ayat satu ngagai dua puluh enam.